Kei a mātou nei he kōrero ko Apa Wetewete Tāpiki te tākiritanga o te ata, he kōrero i whakapuaki nā e o mātou nei tūpuna mai Parewānui, e tētahi wāhi i roto o Rangitīkei. Nō reira, ka mōhio tātou ki taua kōrero e pā ana ki te mahi o Apa Hāpai Taketake, ai ki a, ki ngā kōrero o Roka Broughton, he, he kōrero tēnā mō tōna mahi ki tētahi pakanga. Engari, he, he iti nō ērā atu o ngā kōrero e pā ana ki a Apa, ki taku mōhio i noho ia ki Pūtawaki, kāore ia i heke mai ki, ki ēnei wā i, ki a Rangitīkei, nā ōna uri, i heke mai, i kawe mai i tōna ingoa ki ēnei wā i. Ā, ki taku mōhio hoki he maha ngā iwi e, kei a rātou he kawai heke iho mai i a Apa, Ko te rerekētanga ko mātou te iwi i hāpai i taua ingoa, nō reira tēnei te take ka pīrangi ki te hoki atu. Nō te tīmatanga mai o te kaupapa nei i te tau 2015, ko te wawata kia hoki atu ngā uri ki te whenua tāngaengae o tō rātou nā tūpuna, ā, ki roto o Mātaatua waka, ko te āpōpō tērā. Koina te wawata ka hoki atu ki ngā wāhi pērā ki a Takanga-a-pa, waka rongo ai ki te kōrero ki te wāhi, ā, ka haere ki te whare e tū ana i roto i a Ngāti Manawa, ko Apa Hāpai Taketake tōna ingoa, ka hoki atu ki a rātou, pātai ki a rātou, he aha te take o te ingoa Apa Hāpai Taketake? Ko Caitlin Huaela, he uri nō te marae o Whangaihu, kua rima tau ināianei te hāpai nei i te kaupapa, ā, kua tae ia ki tōna tau whakamutunga. E poho kererū ana ia i te rerehua o te kaupapa nei. He pai ōku whakaaro mō te Māori Whutū o Tene. He kaupapa. A waka pakari rangatau o Nga Wairuki Nga Tapa hei rangatira mo apopo, he korero whakapapa, he korero he ture mo nga rohe o Nga Wairuki Nga Tapa, a ka akona hoki matou pehea hei tu, hei karanga, hei wha korero, hei timata wata, hei karakia, hei mahi nga mahi ki muri hei tunu kai mo nga manuhiri. Tino matuku a Iwi Tua, Iwi Matai, nā te mea kāre au te mohio i tōku taha ngā wārikinga a te apa, ā, mohio anake au i tōku taha ngā whārangi, nō reira, ā, he mea matuku, haere mai hei kite i ēnei rangatahi katoa. Ko Katarina Hina te pou whakakaupapa o Māripi Tuatini, Ko ia tonu tērā te pou tuarā o te kaupapa hoki. E manawa nui ana ia i te momo o ngā rangatira i tutukitia ai i te kaupapa nei i roto i ngā tau. Alright, look, uh, proud in the sense that um, I'm one very small part of that journey. The Runanga is one small part of that journey. It's about the whānau. It's about the connection with their school. It's about the connection. It's about everything that, that contributes to that rangatahi's journey. And um, what we've found is if A lot of our rangatahi once they get to Rangatakapu they go away, they they travel, they work away and um you know for our rangatahi it's about keeping them grounded, giving them a foundation so they know where home is, where you know to come back to. Uh, by exposing everything that we do as a rūnanga and as a, as a marae, it gives them the the, the whakaaro to go, come back, go away study, come back, I've got something to come back to. E tokowaru ngā tauira hou kua utaina mai ra ki runga i te kaupapa o Māori Pituatini I tēnei tau, nā whai anō ko ētahi e tino hīkaka ana, ko ētahi atu, ā, e tino weriweri ana. Ahakoa tērā, kei konei tonu ko ngā tuakana hei āwhina, hei tautoko i a rātou. What are you most excited about? Ooh, credits and.

kid that, oh, sibling that's been through Marapetō to me, almost getting to the end with the last sibling. But yeah, pretty cool that I get to be on Marapetō to me. I taku mōhio tētahi, engari kāore au i tino mōhio ko wai atu, Ko Rongowau, ko Ngāti Whare, tētahi iwi anō e kawe kōrero ana e pā ana ki a Apa, ā, kāore he kore ki roto i Te Teko, ki roto i Ngāti Awa hoki, ētahi kōrero anō. Koina te mahi nei, te haere ki te rangahau aua kōrero. Hei te āpōpō, wehe atu ai te tira o Māripi Tuatini ki te pūtake o te maunga o Pūtauaki, i reira ka tīmata mai tā rātou kapo i ngā kōrero o tō rātou tuakiritanga. Te Mihimi, te reo o te uru.